Salam gowmysyňyz Ankaradan salamlar bolsun Awtobuza geldim Nämä çenli Awtomenzile çenli Ýarym sagat içimi silkdi Bir tutup urup içime depmediler başga zat etdi Içinde olar ýaly kän adamam ýokda nemesi sürüjiň Sürüşi ýaman däme. Bir durýa, bir sürýä, bir durýa, bir sürýä. Hem probka bäri indi hem dyklyşyk maşynlaň ýoly. Onda-da olar ýaly gaty sürülmez-ä. Bolýa-da öz temamyza geleliň. Ankaradan ýene bir gezek salam bolsun. Ankaradan Ygra tarap bir ýolum bar. Şoň üçinem awtomenzile geldim. Awtobuza bilet alypdym. Düýn wideonyň soňuny dostumyň öýüne barýan ýerimde kesip bitirdim. Dostumam närahat etmek islemedim. Rahatsyz bolmagyny islemedim. Şoň üçinem wideony kesdim. Soňam gije iş ýerinden dostuma habar geldi. Işe gitmeli boldy. Ýatymlyk başga şähere gitýär. Şeýdibem dostum gitmeli boldy. Menem dostumyň goňşulary bilen bile, ýagny bir ýerde ýaşaýan türkmen oglanlary bilen bileräk aýlandym, gördüm. Olaram, ýagny hiç kimi rahatsuz etmek islemedim, şonuň üçin hem wideo çekmedim. Çaý berdiler, dostum-da gitmäkä hemme zatlaryny, çaýyny berdi, suwuny berdi, nahar berdi. Agşama meň üçin ýörite palaw edipdir, palaw berdi. Soň dostumyň goňşusy bilen daşaryk çykdyk, bu gün irden aýlandyk birazajyk ýöne ýene-de Kän bir wideo çekmek islemedim şu ýerde. Sumkalaryň ählisini şeýle barladan geçirdik. Girelgä tarap barýan. Ýa girelgä däl-de münelgä tarap diýenmi näme diýen.

Günüňiz aýdyň dostlar. On alty sagat bäri awtobusda ýolda Erzuruma geldik. Ýene-de bir üç sagat, üç ýarym sagatlyk dagy ýolumyz galdy Ygdyra çenli. Görşüňiz ýaly, garşyda gar, gowy bärik gar ýagypdyr. Howa-da minus on bäş gradus. Men şu wagt ýyly ýerden çykyp. Çykdym men Ukraina'ya öňe seretmän aslynda howa gaty sowuk. Biram güneşiň nemesine täsirine gaty bir ýaň çykan adyňy bildirenok ýöne elim şu wagt kamera tutýandan doňup gelýär.
Düşünülürse derince.

Ygdyrdan salam dostlar. Ahyr soň aýlanyp dolanyp Ygdyra-da gelmek nesibimizde bar eken. Ygdyra gelmegimiň sebäbi şu wagta çenli Türkiýe ýalyk gelmegi arzuw eden ýurtlarymyň ýene biri. Jan Azerbaýjana gitmek. Häzir nesip bolsa birazdan Azerbaýjanyň awtonomny bir ýeri bolan Nahçywan Respublikasyna gidýäs. Gelişim gürrüň bereýin. Ýigrimi bir sagat awtobusa oturypdyrys. Ýaňy bärde awtostansiýada düşdüm. Awtobusdan düşülýän ýerde düşdüm. Ol in öňümden azerbaýjanly taksistler çykdy. Şunda ýigrimi bäş manat Nahçywana çenli azerbaýjan manady. O-da Alty ýüz kyrk TL töweregi edýär, on bäş dollara sähel ýetenok. Menem diýdim häzir awtostop bilen dogry gitsem üýtgeşik başdan geçirmeler-hä bolar welin hem agşam düşüp gelýär hem howa sowuk. Soňam men häzir bärde diluji serhet gapysyna baramdan soňam ýene aňryk serhet gapysyndan aňryk Nahçiwana çenli garaňky çönden soň awtostop edip bilmeýän diňe taksi tutmaly bolýan. Bärden ýigrimi bäş manada münsem aňyrdan Näme awtostop bilen bardym diýende-de synyr serhet gapysyna gaýry ýene-de on bäş manat zat alardylar. Şoň üçin hem ikä düşmäýin goý aňsat bolsun Nahçywana çen takside gideýin diýip taksi nem etdim. Ol hem ýene-de iki sany adam aljak diýdi arkaýyn nem ediber diýdi. Nomer zat alyşdyk şeýdip hem aýlanyp ýörün ýaly Ydyryň köçelerinde. Ydyr barada käbir informasiýalary bereýin. Ydyr Türkiýäniň iň çetki nokatlaryndan biri. Bir tarapy Ermenistan bolýar, bir tarapy Azerbaýjan bolýar, bir tarapy-da Eýran bolýar. Indi Ygydyryň tutuş toplum watandaş ýaşaýjysynyň sany ýarym milliondan sähel geçýär. Bularyň hem iň käni azeriler, ikinji türkler, üçünjem kürtler bolýar. Ýagny kürtler ýüzde on bäşini tutýar ekeni. Men pikir etdim bärde köçede gabat gelýän köpüsi kürtler. bolanlygy üçin kürtler has kändir öýdüp pikir etdim ýöne ýa üçünji ýerde durýar ekeni. Ýalar hem söwda edilýän bazarlar, köçäň ugrundaky köçe bazarlary. Nemäni dakaýyn, bolmasa diňe özüm alyp duran bolýan. Maňlykly, boýnuma asylýanmy? Köp ýerlerde wideo çekmäge ullakan kömek etýär eken, men öňkä bilmändim. Şu gündür kilesi 10 teledi. Bahalar arzan nemelere, köp ýerlere garanda bahasy arzan. Ýöne azaşmaýyn ýöne bir ýerlere gidip. Abi hadi abi hadi. Berdeken ýimit. Berdeken ýimit restoranlary ýok ýaly. Nirde nahar alyp bilerin? Ýokmy hiç zat ýöne şu taýlarda? Gowy ýerler bar, owadan ýerler bar. Ýöne bazar bolanlygy üçin birazjyk kirliräk. Köçelerde hapalar atylgy. Ýöne owadan, gowy ýerler. Baksana daş töwerege bäri ne çüwdürim ýöne işlänok. Ýene-de bir mesjit. Şeýle. Çörek görüp çörek arasy ýesim geldi. Geçelim. Selamun aleyküm. Hoş bulduk abi.
Ekmek arası alabilir mi? Burada mı yesek?

Könemi biraz hava köne meýzeýän şäher, jaýlar zatlar ýene-le köneräk meýzeýär. Üýtgeşikligi bar ýöne onadam gaty bir neme däl, kiçi ýer-ä däl eken. Meň pikir edişimden kiçi däl eken iň bolmanda. Sebäbi men has kiçi bir ýer göz öňüme getirdim. Ýöne ýarym million halky bar eken, ýarym milliona meýem gaty bir kiçi ýer däl.

Maşynyň arabasynyň arkasyna goşulan goýdum. Näçemsem alaýyn. Oňa çenli bazar, elen ol bazar göreliň. Ors bazar diýilýän emine şu bazar. Bazar ýapyljak bolýar, şonuň üçin hem hiç kim ýok. Biziň taksiçimizem gaty arkaýyn, intega ýörejige meýdanok. Häzir indi bir ýanyna baryp soraýyn, haçan gidýäs diýip.

Beýlede zat bolar eken dostlar. Gaty bir hili. Bir hili bolýanda nähili düşündirjegimi bilemok. Nahçıwana geldim. E, Nahçıwana däl, Türkiýäň e, Nahçıwana geçilýän serhedine geldim. Serhet gapysy, Diluzi gapysy. Türkiýeden hiç ýyl problema ýok, çyk gaýtdym. Bir mundam wagtym almadylar, geçirdiler. Wizam gördüler, zat etdi, bar geçiber diýdi. Soňra aňryk bir bir kilometr, bir ýarym kilometr arasy bardy, Azerbaýjanyň serhet gapysyna çenli. Oňa çenli baryp girjek bolsak, ol diýýä, daşary ýurtly diýýä, ýabanjylar diýýä, karadan gelemez diýýä, ýerden gelip girip bilmeýär diýýä. Hökman Samolýotly gelmeli. Men diýen diňe meň üçin, biz üçin geçerlimi, kim üçin geçerli diýen. Ýok, hemmek üçin geçerli. A onda bular nä geçýär? diýsem, diňe Türkiýe watandaşy bilen Azerbaýjan watandaşy geçip bilýär diýýär. A ýazsaýdyňyz ýa näme goýsadyňyz nämä? Wiza alan wagtym hemme zadyna girip okadym. Meselem diýen düşündirýän ine men Russiýa arada wiza tabşyrjak boldum içine girdim. Russiýaň wiza tabşyrylyşyna görkezýär ine şu wizany alaňdan soň tabşyrmakaň aýtýar. Şu wizany alyp tabşyryp alaňdan soň ine şu gapylardan şu gapylardan girip bilersiň çykyp bilersiň başga gapylarda şu wizany ulanyp bilmersiň diýip görkezýär. Şu wagt Azerbaýjanyňkyny alan wagtym bolyn ýaňy öň alamda-da indi alanda bir bäş on gün boldy-da. Hiç zat ýazanok hiç zat görkezenok. Ony ýurt nemesinde ýurt zadynda men günäkärläp bir zat edemok bilemok. Belki düzgünlerdir belki zatlardyr-da ýöne onda-da ýagny garaşmadym ýagny beýle zatlara beýle zatlaryň boljagyny hiç hili çaklap bilmedim ýa. Geçerin öýdüp pikir etdim-de, özümem serhetde galdym. Türkiýä täzeden giriş etdim, problemam ýok Türkiýede häzirem ýöne Türkiýäň serhedinde-de ýöne giriş edemde-de men häzir bir daha dibini iň azyndan Ygdyra barmaly gaýdan şäherime. Ondan aňryk awtomenzil den ýene-de bir samolýot gidýän bir ýerik ýöremeli barmaly. Oňa-da maý ýakyndan gitýän Barýan ýer bilemok ýaly. Bilmedim näme etjegimi. Ine şu wagt ýaňky Deluziýa synyr kapysynyň içinde. Iň gowy tarapy näme diýsene Türkiýä multiviza amma gowy zady. Näçe gezek girip çykaýyn diýsemem limitsiz girip çykymym bar. Ýenedem näme bolsa togsan günüm doldurman çykdym. Öňünden kellämi işletdim. Togsan gündür doldurmaýyn, öňünden çykaýyn diýip, ýöne bir ýerde ýazylsady, bir ýerde aýdylsady, wiza tabşyran wagtym goýulsady, şo hökman howa ýollary üçin geçerlidir şu seň wizaň diýip bir ýerde goýsady ýany bilemok. Bir hepde öňinçä wideo paýlaşylypdyr, şu taýdan geçenler bar, şu ýerden geçenligi hakynda wideo paýlaşypdyr. Ne bolýada? Gijäň ýaryna yzyma gideýin diýenim bilen, awtobusam ýok, başga zadam ýok. Häzir bilem Okştaýdan tyrçylar zatlar gitýäni, ýola ugrajak zady bar bolsa, şolar bilen bileräk ýöräbilsem ýörejek. Eger ýöräp bilmedik ýagdaýymda-da maňlaýymdakyny gören kameramam öçük gelýär, telefonymam öçük gelýär. Şu telefon bilen kameramy bir zarada goýabilsem. Iň esasy telefon kameradan galsyn bolýa. Wideo çekmeli soň gürrüň bererine. Şu wagt neme agzyndaky bärdäki Türkiýe tarapyndaky işleýänlerden soradym nälik gitse boljakmy sagatdan soňra diýsem wagtal wagtal tyrlar daşary çykýa diýdi men görünemok ýaly gaty garaňky. Tyrlar wagtal-wagtal daşyna çykýar diýdi. Eger isleseň oturyp bilersiň diýdi. Göreýin, eger birden gaty üşesem gidibilmesem baryp oturaryn, bolmasa-da geldim men eýýäm geljege çykdym. Şansym deňäp görjek.

Gülmek bilen geçirmesem näme edeýin. Şeýdip gülüp geçiräýmesem näme edeýin. Ýaňky adamam geldik golin näme marşrutka bilemok şo tany işgärini alyp gaýdýarmy näme indi geldik golin iki ýüz TL diýdä. Meňem ýanymda otuz TLm bar. Sebäbi men gynjam bilemok. Soň men aýtdym, Ýaşuly diýdim, men saňa diýdim iki ýüz TLm berjek hiç hili mesele edemok. Dollarym bar diýdim, şony bersem bolarmy, kabul edermiň diýsem olam, çim ýigrimi dollarym bar şuny alak diýsem olam, bolýa diýip yzyna alty ýüz TL alty ýüz otuz TLmi hem gaýdyp berdi. Erbet adam däl eken gowy adam eken ýöne. Getirdi iň gowy zat men şu taýda sowukda doňup galýadym. Şu wagt awtomenzile geldim. Bärde-de bul oglan aýtdy men saňa diýdi göreýin diýdi sebäbi men onlaýn bilet gözlesem tapmadymda. Göreýin, neýdi bilet, belki häzir men saňa tapjak bolaryn, neýdi, ertirdene çen men saňa bir zat aýtjak bolaryn, sen bärde dynjyňy al, ýat, diýip, şunuň ýaly. Stambula çen. Indi men Stambula çen gidip, Stambuldan bilet alyp, Baku uçmaly. Ä, bu ýerde näme, men nemäni, Azerbaýjan nemesini ilki birhili gaharym elli zat etdi, ýene birhiliräk boldum-da, soň ýöne, Ýöne Azerbaýjany günäkärläp oturmagyň peýdasy ýok. Iň gowusy bolan zady başyma geldi diýip kabul edip oturmakdan başga çäräm ýok. Biraz artykmajyrak çykdajy edýän, ýöne eden çykdajylamy köýdürmezlik üçin meň alnyp goýlan biletlam, otellam, ol bul şo zatlary köýdürmezlik üçin men nähili çaltdan çalt Bakuwa gidäýmeli. Şoň üçinem. Stambula uçup Istanbula naharyk nesip bolsa Bakua eşek. Häzirlikçe şon ýaly wideolar zatdyr ýükläýin zadaýyn edibilsem birazjyk montaž etjek bolaýyn ýöne ýetişerine öýdemok ýöne edibilemden ýatmakam mejitren. Zarýadymam azrakdy ol hem ulagdan şun ýaly zarýada goýlan ýeri görkezdi zat etdi oturyber arkaýyn diýip berkitdi. Saglyk bilen. Esasy zat başymyza bela gelmesin. Bu beladam belki bir zatdan sowdy bolsun. Hany geçdi bolsun da ýöne bir zat daýan dostuma näme uratdym. Ýene kyn günümde habarlaşýan ýene etýän dostum bar. Şoňa da şükür. Dostuma suratyny uratdym. Gitmelerme Istanbul. E, Türkiýäniň iň günbatar, günbatar demirgazyk tarapy da iň ýokarky neme tarapy. Häzirki duran ýerim demirgazyk günorta tarapy, iň çeti. Oňa barynçaň durman gideňde awtobusly ýigrimi ýigrimi bäş sagat aralykda gitmeli. Onda dostum ugur etýän baý bow diýýä. Gerek ýerinde ol bul haýyş edip kömek soraýan. Şolar ýaly dostlarymyň jany sag bolsun Allajan. Şular ýaly kyn günde neme etýän onam şu ýerde aýdyp geçeýin. Galanam näme ýene wideoň dowamy näle edibilsem montažam bolammy zor boldy näl montaž etjegimem bilemok wideolarymy ýöne Şo uzak etmejek bolar no munda on bäş munda etjek bolar şoňa görädem wideolar geler häzirlikçe sag boluň saglyktda görüşeliň.